Mubvunzo ndokubva wanzi ko wadonha sei? Ndokutanga kuburitswa pfungwa dzokuti ndichadai ndokudai ndokudai. Ipapo ndoo first sign yokuti pride yatanga kuda kumanifesta pamunhu. Unonzwa pamarongero ake zvinhu. ndichadai ndigodai ndigo nometa vakawanda sezvamakaita izvi inenge iri ndichadai ndigodai ndigodai nometa aroora inongori mota yangu tv yangu imba yangu kwete hapana chedu ndezvake chete ukanzwa pane changu eh, zvangu eh, inini eh, ndichadai izvozvo thats ndo pakaroverwa lucifer achiri kuronga bedzi achingoti ndichadai ndigozodai ndigozodai vana baba nana amai pride chainorwadza ndechekuti kana waanayo unogona kuipedza ndimwari chete ende kwamwari kwacho kwainonoperera iyo pride yacho haikubvumidze kuenda ikoko ndava haikutendere kuziva kuti ndavapo Ndanzwika? Pride inogona kuita sechirwere chekuti mwana akaberekwa akaita kwashi ndava chikafu chishoma mai vakasaziva kuti ikwashe vanogona kuti idumburani rasekuru kana rababa kunzi mwana aenda kuna sekuru vaka mwana iyeye pane kuti aende kunorapiswa vanogona kutanga kuona sekuru pamwana arwara kunyange sekuru vaine dumbu mwana hatangwe naro achakangodai so kushaya chikafu but kurapiswa kwemwana kunotanga pakunge mai vaziva kuti mwana warwara vakasaziva mwana harapiswi unonzi wafanana nani nasekuru pride chinosaka vanhu vazhinji vasadhile nayo kuti vatozviziva kuti yaapo kuti uzvizive kuti uzvizive kuti yavapo kuti uzvizive kuti yavapo ndakambokuudzai kuti ine malevels akasiyana siyana hatisoda kutaura nezveyeya ndakambokutsanangurira yevanhu vanofamba vakadaiwo maoko iyi vachipfuura pamberi pevanhu vachidii vachidii vakangosumudza maoko vachisvi vamwe vanenge vachitodii vachitonakuka vachibhamba kudai sokutange vane zvavainazvo Level iyoyo hatigoni kutaura nezvayo because munhu kana ari kulevel iyoyo haabatsiriki. Hatiri kuwesta vhangeri. Because iyoyo takaramba kuti haizi haizi pride kurwara kwekwe. Handiti ka? Zvoende zvekurwara zvizvi. Ngatitaure inenge ine musoro. Zvimuna anoswera achingotumuzika achingodii dii dii nepane vanhu nekudii haiwa. Haiwa. Zviye zvekungoti munhu aona vanhu otaura zvisingataurwa pangoungana vanhu akuita manyemwe ah. iyoyo inonetsa pakungoti bedzi ukada kuzviona ino ino ino inosiitika vazhinji vakazoti manyemwe anenge edhongi pachigayo Nyamba nyaya haizi yechigayo. Haa. Dhongi raunoziva kuti mabva zvakanaka kumba. Rakatakurawo kubhagidhi uku bhagidhi rechibagi. Muchifamba zvakanaka naka kuenda kuchigayo. hmm. kungonoti tiri ngindi chete raona vanhu haa kona kutaura ndo parinonzwa makumba ako vava kuda kumhanya rimbi rimbi rimbi waboridza muridzi wakati dzorai dhongi ukadii rigotenderera nekuseri kwemasitoro rigododii nekoko nekoko iwe wakangotarisa ipapo kumba kune vaenzi vakamirira sadza iro reupfu hwaoenda kunogaiso kuti uzive chabata dhongi chii kungosvika kwaro bedzi pavanhu rine zvarinotanga kunzwa kuda kutanga kuita zvinhu zvinyowani zvarisingasimboita ndokurwara kwatinotaura kuti ukaona zvinhu munhu achipota achinzwarwa unokuda kwevanhu ane problem inotori problem yekutoti iye mubatsireiwo itai zvoku musaparidze itaiwo kunamatira udzai mwari ndiye anozvigona all right